machiegni jawinjona kendo e thuolo machalo koda maendi kaka pile en chieng' tich ariyo odiechieng' ma piny ngima orito ahinya koda mor kaachiel koda siso mar winjo kaka juogi wuo e piny luwa kaendi kaluwore kod kaka piny dhi e kitwa kod timbewa kaendi wabeti got ramogi kaendi kendo walidho gik ma juogi mag got ramogi got ramogi ng'eyo maler ni en got mano ting'o kit luo kod timbewa kaka ne luo odak kendo kaendi ema luono aye okinja ma kambo ka ng'en got wachang'o nikech ayudo kaka wuono got ji ng'enyie radar kata dugwa Oh, wuod komenya in kare ing'eni kidonje got bineno ka dhano biro mathoth gin ogendni mag uh, nyikwa ramogi ajwang' awinji Eh, ing'eni piny sani okuyo iywago thuon ing'eni ka thuon oninde bade piny kuyo kendo ineno dhout lu apar gariyo ineno udi apar gariyo man iwi got ka ero gin mo- mosiro dhout luo apar gariyo Aha. kowuok imbo bochwo gem bochopo kisumo bodhi kajulu nyaka nyakach gin dhout luo gin ga apar gariyo Ero. mad kwan gi niny kwaramogi to sama koro bobet matin Awinji. koro dhano ywago thuon kendo ngeso juok luo chomo gem idhi kowo thuon koro juogo bet piny bowacho ni nyaka gol chik apar matayo nyikwara moga jwang' kidhi ywag thuon mano ndio miyo nadonjo kaneno ka jodongo okulo wigi piny gi mukwajo ka gisiro ti gi mukwajo to giketho dhogi mokalo ka giwacho ni, ai jochom kure to jodhi kure eh tineno kotoyo ywak otoyo ywak ma angeno toyogo gin ji- juogi Eh, kiwinjo kotoyo ywak e gweng' matek ero mano nyiso ni piny rach adonjo kacha ba jaduong' mo- jaduong' moro mati kotimo thow cha Eh. kono dalego kuong ilog kanyo mondi Eh. ibibid piny ka winja ne gik majuogi dwa wache kotenre kod ka piny dhi ing'eni wan wawinjo gik gik piny kaka gin Ero. ing'eni ka winy ywak ahinya Ero. to nyiso ji ni piny dhi chiek Eh, kiwinjo kos ing'eni tie moko bende ma ka ywak to ng'ato ong'e ni piny rach Ah, piny otimo kuyo Eh, nitie winy moko ma kata kobiro bopiwi tati to ichicha chicha karum tidi ang'o matimore bowacho ruto ruto kanyo didek Ero. to nyaka ji bwok kendo arum tudi no kuruti koro gweng' maber to ka jodongo kod dwaro riekni monyalo daro go winyo nodhi mabor eh, to piny ramoga jwanka ero oto ing'e ni koywak Ero. mang'eny kabisa ero To nyiso ni inyalo yang gik moko. Ero, To yeng'o ywa- nitie. Yeng'o nitie. To Ero. ywak ma kogi ywak alanda no. Ah. Nyiso ni nitie kamo ma ibodhi go e dhok piny. Mm, To mawen mani- mawen biro chwere dabar Wen bro chwere dabal.
Ma bende gima nyisi. Mm, ma wanyalo nyiso oganda jogem kapok wagolo chikegi. ero ni welo bro dhi kanyo mang'eny moloyo toche ero Eh, atoche bro wuok itung' pinje te ero ma bro dhi kanyo ka gowi Mm. Eh, ki- to gidhi ywak Ero. ing'e ni liel ji welo te ero koro nyikwa ramoga jwang' odiechieng' ma kawuono juogi dwa golo chik apar matayo ji chieng' ik jakoyo kamidiwo awinji ng'en jakoyo en ng'ama duong' thuon, thuon luo ma ramoga jwang' nosemiyo nyaka nying Ng'en ka juok luo pok omiyi nying pok idonje thuon. Mano ok in jatelo.
Ee, mar otada no en nying. Mm. Ting'e ni oganda luo mane jotelo notimo richo. Nitie gima omako onyuol e piny. Ng'en gima oka gima onyuol. Awinji. Ng'en gima iluongo ni richo ni. Uh -huh. Nedo nege chon. Uh mhm. -huh. Ing'e ni richo nonyuolo tho. Notamo ji nego. E, eh, bonyuolo tho.
Awinji. To ji owawa tho obetie. Mm -hmm. Tho be koro ing'e nonyuolo ywak. Ero.
To ywak onyuolo chiem miliel. Ero. To chiem moliel onyuolo kata. Ero. Kata ting'en korona nego. Ma eto koro ing'en korona. Awinji. Onego lala lala kode chuth. Ero. Nikech obendo yach.
Mm. Gima kata bo nyuolo ok wang'eyo. Ok ong'e. Koro wadwa lwar nyikwa Ramogi chik apar matayo ji chieng' ik jakoyo kamidiwo. Ero. Ma chik namba achiel nyakwar Ramogi Ajwang' kendo chike gi nyaka umake gi nikech wadwa sewo juogi maduong' kadhi onindi bade luwo kwerewa machon. Awinji. Juogi ma nyikwa Ramogi Ajwang' te nyoywak bowacho ni wawito thuon mane pok odwaro ne bang' yiko Otieno Kajwang'. Ero. Ng'en koro guogi mag weyi dala baba. Ng'en Otieno Kajwang'. to gi jakoyo kamidiwa mm. jakoyo tinge ne ka ng'ato dhi mulo baba to odwar okaya kaya ma en imake amaka ma obila igaya agaya mm. kusedumie ma en mm. guok ma ne koro gerie kabisa Ero. koro iwe ndalo dong' nono but nyasaye biro kelo juogi ma machielo ma bende biro twaro mm. koro chik namba achiel nyakwar ramoga jwang' ma biro tayi ke oganda ramoga jwang' chieng' dhi yiko jakoyo kamidiwa wacho ni joma donjo e liel Ero. nyaka gwe Eh, ing'e ni thuon kaka jakoyo ka midiwo konindi bade ok idonja donja ka ok idonja donja kiling ka momo ing'e ni kidonjo nyaka igwe nikech nomiye nying juogi mowuok e got ramogi Eh. otada otada mano nying ma juogi mane ogolo Eh, nitie nyinge ma juogi chiwoga Ero. ma ng'at ma pok juogo miyo nying be ok nyal luonge ni thuon Ero. Eh, nikech ng'ama thuon ok luong nyinge mar opande iyudo nying ma juogi omi kendo gigi ok wawach nono wadwaro jogi otim nono joma giwinjo ka humbgi lach e siasa kata mani dongruok Eh. iyudo kiluongo gi kod nying mag e juogi nyaka juogi ti- juogi yie kodi bimiyi nying awinji koro ing'e ni ng'ama ng'ongo kamano kaka jakoyo ka nyasaye okayo nindi bade ero to nyaka jidonj kanyo ok jidonj adonja ka ling ka kanisa nyaka kanyo idonjo kijie igweyo igweyo emane kichiero juoke inyalo ng'ato donjo ni jowi Jowi. Simba.
Kidwa riembo chot to go mana nyathine. Simba. Eh, nyie ng'ato go kanyo. Simba. Simba. Kidwa riembo chot go mana nyathine. Simba.
Yawinjo ka juogi, juogi koro donjo kuom ikele. Ero. Ah, ng'ato be yudo kotuch gi kor chiel. Ng'en rot nyaka bedga. Ah. Eh, joma dongo ka jakoyo ng'e chik ramoga jwang' ni rangach rot be bet. Ne, nyaka ne bedi dala.
Eh, iwinjo ng'ato be wuok kocha go kwache karundo. Jowi. Jowi. Ira biro, jadak achiel romre gi musumba. Tho nobiro kama ne tho ae, pod wakia. Jadak achiel wiye pek. Tho nobiro kama tho ae, pod wakia. E moro be nawuok adhi limo nyamera kadenyo ayudo kigo nyamera achwanyo marach. Iwinjogi. Mobeyo koni, jowi, jowi kamar wadu timonde, kamari tisiro lembi. Iwinjo. Otel. Iwinjo ka piny oling.
Juogi. Iwinjo ka piny oling.
Juogi. Eh, to ng'ato bende gi tong' ma wena ni dhi chuo nyawadi. Mobi mochom ji kama.
Eh, bidhe ko chuo ji mi wena no dhi chuo. Jada ka chiel, chiege nyieke. Eh. Koro nyikwara moga jwang'. Eh? Nyaka donj kanyo ka pakre. Koro pakruoge gi mako. Ero. E mak ta ng'ato bende iwinjo ko ko gine no wodha wodha ko chopo kata idho sanduk to se bwok. Ero. To semna chako go ni jowi. Jowi. Guok ochiko yuore ni kiny alimi to ka lewo to dhiang' onyuol dalawa biero emolewa. Jowi! Ei jowi! Jowi! Tiwinjo kogo ni ura! Ura! Koro nyikwara moga jwang' nyaka winj gigo. Awinji. Ei ng'e ni joma gweyo go be nitie juogi ma mane iye kucha. Gino kidu gwe gi wino no. Ah, ah, gi- Wich dwaro kit juogi. Ah, ting'e ne- Nyaka mol kuome kinyalo do teku Ah, mag ting'e ne giyo. kami- Kami dhi ikethwan.
Ero. Kinya dhi kokidilo gi maber. Kech ing'e ni ng'ama ngoro. Nyaka imany juogi. Donge ineno kaka ng'ama nyapu wacha abo dhi mathuni. Eh, ak ing'e nani ng'a. Eh, ak ing'e nani ng'a. Koro ing'e ni kacha be. Ero. Kuma yike ng'ama ochako no tada. Ero. Ineno ng'ato biro ni nono tiendi Ero. kumi kan bana. Unuchunga ni ji yo nadi. Aina hiyo. Koro mano nyaka nyikwara mogini. Ero. Aya, chik namba ariyo nyakwara moga jwang' ma bende biro chayi tayi chik apar matayi chieng' jakoyo kamidiwo. wacho ni ji nyaka wuoth kod oboke manyi kuora mogi nyakani ni jaluo moro amora man kod mtoke kata piko chieng'e mi ikono Nyaka ichwo oboke nyaka igari. ichwo oboke kwadwaro ni ogandawa man gi mtokni homa bei kabiro kisumo Chwouru oboke kuok Homa migori Bay. kabiro kisumo busia kabiro kisumo siaya kabiro kisumo Ero. ichwo oboke Ero. kendo japiko be Ero. japiko ing'e ni winjo wach ero tieng'no jo- oboke te ma ing'e ni koro ji penjre eh, ang'o matimre mochwo oboke Ojo. ato kiiko thuon game wuodhi ni ka. dhi kure iiko thuon iiko thuon i game iiko thuon i game Ehe. koro mano nyikwara mogi nyaka ng'e ni mano biro sewo juogi ni maber ing'e ni juogi motiyo ni nyikwara mogi motegno en kaka piny gi jakoro. mong'e en piny gi mong'e piny ong'e koro koro koa to nyaka miye chike ero ma ikowe go maber mm. to chik luo en oboke nyaka bedie matiende ni kopo mare nyaka dhial nyaka dhiale e kit luo kod timbewa eh, haya waket ni nyikwara mogi chik namba adek ma bende biro tayi chieng' ma idhi yiki jathuon moluoro jakoyo kamidiwo wacho ni joma dhi liel nyaka rwaka buog rombe mask nyaka ifundri korona obiro marach sani nego yawa tieko Mhm. ing'e ni jatelo kuoth ga kende kamano Eh, jatelo kuoth kende ma kaka j- wuod midiwo notho Mhm. jatelo maduong' ka jakoyo ka midiwo Ero. kotho to ok dhi polo kende Mm. nyaka iwinje joma otere wuoth ero koro ing'e ni korona Eh. en tuo marach omiyo kidhi kanyo nyaka ji rwak abuog rombe ero Kisia County, kino, Kisia County be wo- jaka koyo kamidiwo kodhi kende. Nokawo nyaka Florence Aluodo jokowe wuoth. Mago thuondi luo. Ja siasa ma tere iluongo ni tiriri ywak nyatawo. Mago nyiwa ma thuondi luo. Hey. Ma kamano nyikwara Muga Jwang' mm -hmm. nyaka winj chikni mm. maber ni kidhi kanyo mm -hmm. nyaka irwak mask. Mm -hmm. Aya chik namba ang'wen mm. nyikwara Muga Jwang' mabende biro tayowa nyikwara Muga Jwang' te chieng' ik ma ikogo thuon luo monindo bade. Mm -hmm. jakuoyo kamdiwo wacho ni jasiasa maonge nyinge Ero. mar juogi Mm. ok mi thuolo ma wuoyi liel wadwaro ma juogi mag luo nosebatisa nying Eh, jasi- Nyatieng'.
nyatieng Eh, ing'e nitie jomoko miwinjo kiluonge ni orengo nyatieng ero magi ng'eny joma nigi juogi mano ok nying mane min gi omiye mano juogi Eh, baba be nigi nyinge Ero. ing'e ni ing'e ni nyikwara mogi nyinge agwambo tinga Ah, ing'e ni nyaka ging'e gigi ero ni kane juogi chako baba nying Ero. ng'en nochake kod agwambo Ero. e agwambi ng'en en ng'at mo matimo gik moko mabe kendo galagala Ng'eyo kore tek. ng'eyo kore tek koro Pele jiwo- or chien kata nyi Eh, ochal Bethene, gine- ok inyal ng'eyo.
eh, ochal thuol mo miluongo ni gine na dhagarian mikia ni wiye ni kanyi to iwe ni ma kidwa kanyo. yawo kode lwendo nyaka koro ikuong ipari diriyo. Eh, koro Koro ing'e ni- ichako gi kanyo. koro ing'e ni kano yawo lweny gi ker machon moi Eh. To nyikwa Ramogi ne wuoroga ni to ng'at magerni. Eh, Agwambo ni gore kode nade? Eh. Koro iyudo kogol nyinge mar Raila Amolo Odinga koro iluonge ni Agwambo. Juogi omedo moro e bathe. Juogi omedo. To bang' koro goruok gi Moi boting'o bade no an koro ayie koro pati mang'eny obi. Obi. To juogi kendo chako rango. Eh. ng'ani koro tieko lweny Ero. koro chake tinga tinga e, tinga ing'e ni opuro opuro kuonde maricho korieyo ah, to donge uneno kopuro bu kaunti obiro O- neno ka piny ochiek dhano king'iyo nyikwa ramogi ajwa mati kaunti be nyarwa moro oduogo towe wer Eh, eh, iyudo ka koro tinga nopuro adier nopuro nopuro king'iyo kaunti ma homa bay Ji wawach- oyako. wawacho mag piny luoka ah piny emochiek ji koyako Ah, piny ochiek ji chiemo Eh, ji chiemo. yani nopuro piny ochiek ji Ai, chiemo kaunti kineno yawuot wegi mane potopoto dhano lembegi oyienyo matin Ero. Eh, koro ing'eni mano juogi noluonge ni tinga ero King'e- opuro to Ai koro nyak ne ni tok pur mare. Nyen koro kose puro.
Eh? Bu piny ochiek. Ero. To koro juogo chako we nyinge matin. Ero. Koro iluonge ni baba. Nyen ng'a mokelo chiemo. Mami ji chiemo. Mano wuon ji. Mano wuon ji. Mano baba. Ma momiyo idwaro ni liend jakoyo kambi diwa. Ero. Ng'a ma pod tiyo gi nyinge mar opande. Onyango lombasa. mano mano juogi kidwa en kata mana alego usonga ero Eh, jaod bura makacha sani iluonge ga natandi meli ero meli ohinga yora kwang' mane nam juogi osemiya nying juogo osemiya nying mano koth alego Eh, gi mano- tiende eh, mano koro ngeno jatelo mano koth komenya Eh, nwadwa natandi meli Ah, Ah, to bende en nyakwar joka ruoth Donge dia- mano dagabe aja ka ruoth Eh, mano in kare Eh, ting'e ni meli en nya- eh, meli en nyakwa tawo kogoti ero tawo mane jalwecha koro kiwinjo koluonge eh, wan ka kod atandi meli ero meli ohinga ora kwang' mane nam ero wan ka kod migosi orengo nyatieng' Ero. Eh, koka dware ji kaka onyango lo mbasa iwinjo walwar kodgi nyikwara mogi awinji kama ikelono ichik Chik namba abich Ero. ma bende tayo ji chieng' ik jakuoyo kamidiwo. Ero. Mowacho ni joma timo ohala kik kel gige ohala kanyo. Ero. Ing'e ni tij jokuora mogo loko ga kar liel kar ohala. Ni ka ka ikar chiemo koro. Ah, kar ng- ngoro to kotho Aha. tinyalo tero atera chiemo e liel. Ero. To ng'ama thuon Mhm. kanyo ing'e ni ike juogi mathuon mana kaka Ramogi Ajwang' nochake notada. Ero. Ing'e ni juogi mathuondi mobiro biro kanyo kanyo kanyo ngoche kan bi Mm. Inyalo mna winjo ka ng'ato ing'e ni niketo rabondi kanyo. Ero. Kata mini rangach. Gi soti Kotala moro. kanyo gi eh, gi soti moko idonjo. Irenji crate. Irenji crate iwinjo mna thuon moro ka biro to wacho ni bwana iywago ga kech to rabolo. Rabolo to ni ka. Rabolo eri ni ka.
Cham rabolo magi chiemo mobiro iliel. Iywago riyo to pi ni ka. Eh. Magi kipi. Pi ni ka e bwana ma pe, pesa nyowuok kacha malach. Nikech juogi dhi golo ji mopogore opogore tung' piny mangima ka biro Eh, to king'eni jakuoyo en owadgi baba ero ng'eni liend ni abed ni onge korona eh? to siwandha bet mana par gang'wen. ma dhok dhok ma donindo piny Eh? chiro ka chiro donge sigand kwargi Eh, ing'e nya neno kata ka ani chiro ng'iyo ero chieng' tich ariyo nyidhi ng'iya Eh, tawinjo ka jomoko wacho luma nyotere ng'iya "Ah, ok muluma an ng'iya kawuono Oh. kawuono ok tich ariyo awinji Eh, ing'eni ok muluma juogi matera winjo ni jopiny inyiyo wacho dhok madhi kama ka video Ah, iwinjo ka jomoko wacho rwadhni ta ber gi ka video ng'e ni jalego kaneyi eh gini joma hero nyadhi mago kaneyi kaneyo ema dhialoga nyasi mar wuodgi Eh. nyakewgi Eh, koro apa ni kaneyi ema paro na wacho ero rwadhni ta ber gi kacha to ma en e ing'e- ber kwakogo okewa eh to ing'e ni jouyoma Aha. Ng'e ni joyo joyo ma nyaka ng'e ni kacha to koro idware dhiang'. Ila lora te.
Ech gibe gibro dhi nyalo Eh. ponu anwa ywago giri giri. Eh, Nyalo pona ka go chopo kosemo punda.
ma ma igachwa. Eh, na kuneno kaka diloke kado to bonyalo konyowa sombo pi. ka. Isombo pi. Eh, isombo pi. kae nyaka koro wachiwre Eh, nikech chir aram to pundi ng'eny ng'eny molo dhiang' awinji Eh, to koro akala akala to ang'e ni jogem olemo asewinjo ni ni dhiang' onge Eh. Eh, dhok asewinjo ni onge chir akala walwar gi nyikwara mogi chik namba abiriyo ero mabende tayo jogo mabiro dhi ywak kamidiwo ing'e ni wachiwo chikegi kata kok idhi Aha. to chikegi tayi ni kok idhi to in koro iwuotho e thago oboke Eh, obokeno maduong' ahinya gi kit ramogi ajiang' ero abiro wacho ni joywak nyaka pogre gi jolemo ero Ei, ka koro idwa ni joywak opogre gi gi jolemo mm. ni gimo manyo biro ni korona ni Mhm. tije tek ero koro ringre wan ing'e ni wawacho gik ma juogi Em- pok- pok gichano to Ero. juogi to ong'eyo ni ringre ne inyalo ter e skul Mhm. ting'e ni wuod midiwo nogero skunde gi cdf gimrieny skunde ng'eny kendo nitie Skunde nyaka ng'eny. skunde mochak nyinge Eh, ncha neno Kapan mochake cha minyalo ncha tere. neno jakoyo midiwo sek- eh, primary school Eh, kaudha.
Eh, ing'eni- ing'eni, eh, ing'eni juogi ki nitie aora mo miluongo ni Orombe. juogi ncho tera kono ma aneno aneno Eh. aneno signboard mochomo Aro- e skundno eh, aora mo nitie miluongo ni Orombe. ero Koro kichung' kogelo loka cha. ero tineno gem koni koro ing'eni kocha king'i tineno skunde eh to king'i koni tineno ka koro pogruok nitie skunde ne skunde rieny mar atari e rieny mar atari to ko- kogelo koni bende ero meli nyocha otiye e skunde rieny ero aya walwar kod nyikwa ramogi chik namba aboro ma bende tayo nyikwa ramogi ajwang' e ik ma jakoro mawacho ni joywak nyaka ting' chiembgi ero Eh, ka ing'e ni koro wanyalo tuomre gi juogi awinji joywak nyaka ting' chiembgi gipenjo ni ting'o nadi ing'e ni chiemb liel Aha. korona ne otieko Aha. osufuriache jokata te sani ing'e ni kidhi to inwang'o ka weg otel ero
iyudo ka kombe kombe mege kata mhm. sani mbui moti omako awinji eh, sani jo kata hinyre eh. koro ing'e ni sufuria che onge to jok ma ne tedo ga ni jiliel sani eh. ji ong'e mang'eny maonge ng'ama dowach ni dited ni ji koro juogi aneno ni kidhi kacha mhm. tibende ting'e ting'e koro chiembi chik namba ochiko nyakwara moga jwang' ma be juogi goli got ramogi kan to ogandawa ma kawuon ogandawa ma bro dhi iko moselal wang'wa jakoyo kamidiwo wacho ni logo mar korona nyaka ing'e ni opogre kod mar chiemo awinji Eh, ing'e ni nitie nyikwara mo- nitie logo step 1 Eh, ah, ah, logo gi gin tieng' diri ero ing'e ni logo mar korona nyakwara mogi nyaka ng'iye kendo nyaka none matut ahinya mopoge gi sika mar chiemo Eh.
Eh, ing'e ni kisedonjo ki- kisedonjo e dala kik ipar ni mano logo mar dhi kata Eh, ing'e nitie jo ma- ma sa- kaka kar kanyo ing'e ni ibro luw chik Eh. kanyo ing'e ni sirikal nitie niere kaka nya- unyalo ketwa ologo mapema to koro lwetwa tuo Eh, ok waneno kama gibiro go isiemonwa penjo- kama penjo wadhiye mofuwo kaka Eh. nyaka walogo dak luongwa yawa karen sadi siwandha josia kaunti ni kanye Dat- Jatelo ng'ama ne chiwore nong'eyo ni ji chiemo. Ne chunye ler ma udwa ketho liende. ni. Udwa ketho liende to wadwa ni to ne ong'e pidhowa. Eh, koro nyaka nyikwa Ramogi ng'e ni logo ng'e ni logo ma korona chi ng'e ni chake gi sabun. Gi sabun. Eh, to marwa ma gimichamo ni sabun iye mitiekego. Aye kiselokori kori dak mane sanitize, aye sanitize. Ah, sanitizer to kineno koye e lweti Ero. aye chunyo aye Ma- mogo no- Ma- mano kiket e mogo gino. bor kodi aya chik namba apar Ero. jakwara moga jwang' ma koro juogi tiekogo chik apar mataya ji chieng' ik jakoyo ero chik namba apar wacho ni nyaka chake nyithindo Mm. e bang' iko nyithindo monyuol ko nyaka chake kochakre chieng'no eyi ka ika miolo aola lowo ni Aha. to monyuol to ni mae jakoyo kamidiwo Eh, ing'e ni ki- eh, mor kodi nikech ok iluongo nyinge ma kisungu Ram- ra- ramogi dwa nyinge wasungu go ero ramogi dwa mana jakoyo kamidiwo timede mar otada dwaro tada Eh, koro chieng'no nyikwa ramogi ajwang' idwa nochake ero joma mako guogi guok be nyaka ichake Mhm. Eh, ing'e ni joma sani kichake ga ichenyo ka ng'ato chako guok fatuma ero but umoling' aling' e dhoot Donge. It- ting'e ni kichako guok otada Eh? otada kodei ing'e ni guogno ger Mano matek. jalweny morito dala. riembo ondiek nyakiaora Mano jalweny morito dala. riembo go ondiek nyakiaora ting'e ni kichako guok fatuma Notoyo ka kanyo odonjo ka to to guok wuok kode Eh. oriembe nyaka i bungu Eh, iyudo guok ka- noduogo mana sa apar gariyo Kendo koro okinyi duogo kong'ur matek Ero. Eh, to ing'eni ki- guok nyaka chak ijuogi Mm, to jopur ero jopur mag dhok Ero. dhok koro chak jakuoyo kambi diwo tada Tuan. Ing'eni, ki- mano kidiyo kidiyo kweri luo m- milieri aliera mipake no tada dhiang' ywayo bichop kucha muko jembe ka jowi Eh, koro nyikwara muga jwang' nyaka ng'e ni thuon konindo ero tichake To Ramogi Ajwang' bende dwaro ni nyo loso nderni mang'eny e game. Ehe. Ndara moro bo chake. Eh, na a- warom aroma abiro to kiginene to waluw jakoyo ka war- jakoyo ka Midiwo Road. primary inyo aluok i game kaendi nitie primary moko mane pogo go dhoot ne te pogo dho ot grisa ne tek Eh, magi yudo ka koro sani rwako koro te. rwakni gi steel windows steel doors Eh, koro nyaka chake.
nyaka chake Nyaka chake ndara. Ero. Ageno ni kwa Ramogi Ajwang' kotimo wechegi. ero to jakuoyo kamidiwo juok e kan wewa obro tayowa sa ming'e ni koro loch neno komienyono koro eka juok ibro chier to ka ji oling' ma kochier juoke to piny nyalo bedo gi ku- ma- mayom yom mana kamano jaunjana ne wan kod okinja ma kambi go tramogi kaendi kendo okinja ne kolo chik apar matayo ji chieng' ik moluor jakoyo kamidigo en odiechieng' mami luor ahinya kendo odiechieng' mikoye simba luo ma bende notiyo ne piny gadiera kaachiel kod hera Kendo tije mane otiyo pod odong' kaka rapar wich kano wilgo e piny mamwalo ka. Nyinga Tobi Jakome Nyathi Kimirwa.